First Corinthians chapter ten verse number twenty-one. Ɔsɛ sɛ yɛdidi o, sɛ yɛnom o, ade bi a yɛyɛ no yɛnyɛ nhyɛ Awurade din animuonyam esiane sɛ ɔno na aseda ne nkwagye wɔ no. Ɔno na ahwɛ mo mu biara. Adɛn ntia? Bere a yɛkɔ mpa mu no, adekyee yi, wahwɛ yɛn so. Yɛkɔ esu no mu no, wabɔ yɛn ho ban. Bere a ɔbɔnefoɔ sɔree sɛ ɔne yɛn bedi asi, yɛdaeɛ na yɛgyaeɛ sɛ ayanya, nanso wahwɛ yɛn so ama ada.

Hwɛ wɔn aso na tie wɔn asufrɛ. Bisa sɛ wone boafo. Bere a wosaa asennua no so no, na obi kura rehyɛ wo abufuw no, woka kyerɛɛ no sɛ, Woawie wo mma wo nkwagye ho adwuma. Ɛno nti, yenim sɛ adekyee nso wowɔ adepa de ma wo mma. Woawie yɛn nkwagye ho adwuma, ɛno nti na anɔpa nso woama yɛsan so ahunu hann. Yɛda wo ase wɔ Christ ho adom so nti. Yiw, w'akoa Efese nkyɛn ma w'asɛm no mmra nokware mu. Ma nokora nna adi, na Asafo Awurade awerɛkyekye nsɛm nso ngye obi kra mfi. Owuo ne anisuo mu. Hyɛ wo ma den na ka wo ma ho. Pagya wo koa wɔ Christ w'abrɛ so nti. Amen. Adɔfo, anɔpa nso, asɛm bi a ɛtoo anuanom mmiɛnsa bi, ɛno na me ne wo mmienu reba abɛkyɛ ho asɛm. Na asɛm no yɛ awerɛhoɔ, ɛsan nso yɛ anigyeɛ sɛm. Asɛm no to nkorɔfoɔ mmiɛnsa, na baako de odiyifoɔ, baako de kramoni, baako nso yɛ kɔmfoɔ.

Ɛno nti, ateasefo a na me ne wo mmienu yɛte ase nnɛ yi retie awerɛkyekye nsɛm ma me ne wo mmienu anya adwensakye. Asɛm yi too saa nkurɔfo mmiɛnsa wei, na yɛnkɔ so a, yɛbɛte asɛm no. Na saa nkurɔfoɔ yi Wɔkɔfaa kaa wɔ gas station, na bere a wɔfoo kaa no, kaa no ntuiɛ no, obiara bisaa ne ho sɛ, Nua, na worekɔ he? Ade kyee, na me ne wo mmienu yɛbɛhyia kaa no mu, ɛhe na worekɔ? Nti saa nkurɔfoɔ no, asiankafoɔ ka ho a, wɔyɛ nnipa mmiɛnsa pɛ na na wɔrekɔ akwantuo no. Asiankafoɔ, hyɛnkafoɔ ne hwan? Driver no ne hwan? Ɛne Yehowa, Yesu Kristo. Ɔno na na ɔreka hyɛn no. Na yɛnkɔ. Ɛhɛn no tuuiɛ no, wɔn nyinaa mu tsim, obiara bisaa ne yɔnko baabi a ɔrekɔ, obiara bisaa wɔn yɔnko deɛ ɔrekɔ akɔyɛ. Wɔn nyinaa nyaa ɔdɔ kekaa wɔn ho nsɛm dii nkɔmmɔ kama. Kramoni no kaa n'asɛm sɛ ɔrekɔ Mecca. Odiyifoɔ no nso kae sɛ ɔno nso rekɔ rekɔka Nyame asɛm agye akra.

Wadane anifirani, wadane bɔtɔni, na wadane kwatani. Esiane sɛ obi ka asɛm no na wotie saa asɛm no nti, wanya nkwagyeɛ. Saa onua korɔ no a ɔkaa asɛm no a wɔbɛgye wo kra nkwa no firi owuo ne kwatasɛm no mu, kwata no mu no, ɔbɛyɛ atamfo de ama deɛ ɔtan wo. N'atamfo koraa bɛdɔɔso asene wo a ɔbɛkaa wo ho, ɔbɛkaa asɛm no na wogye diiɛ no.

de fa, na baabi a wo gyidie nso wɔ no, ɛhɔ na wobɛnya nkwagyeɛ wɔ mu. Na sɛ wo gyidie no si hɔ yɛ adeɛ a ɛhyene firi Awurade a, wo nkwagyeɛ bɛfiri mu aba. Na sɛ baabi a wo gyidie no wɔ no nso yɛ adeɛ a ɛmfiri Awurade a, ewuo na ɔde bɛba. Ɛno nti odiyifoɔ no hyɛɛ aseɛ kaa asɛm no kyerɛɛ wɔn, wɔn nyinaa ann gye anni, ɛsiane sɛ Miriam nim sɛ ɔrekɔ Mɛka hɔ akɔbɔ mpaeɛ.

Deɛ Awurade de somaa no no, waka awie, wagye ne nkwagyeɛ, wayɛ ne kra nkwagyeɛ ho adwuma. Wokan the book of John chapter 9 verse 4, ɔse adekyeɛ biara a yɛfrɛ no ɛnnɛ, woda no asɛ wonyane a, yɛ wo kra ho nkwagyeɛ ho adwuma, esiane sɛ ɔno na ɛbɛma wo kra anya nkwagyeɛ. Ɛno nti osii fam ɛna kaa no san so toaa so.

Ɛno nti, ebia saa asɛm no bɛkɔ awieeɛ no, wobɛnya anigyeɛ, anaasɛ ɛbɛyɛ wo awerɛhoɔ. Saa nkurɔfoɔ wei atoa wɔn akwantuo so. Nnipa baako asi aka nnipa mmienu, hyɛnkafoɔ no ka ho aka nnipa mmiɛnsa. Hyɛnkafoɔ no, yɛato no din sɛ ɔno ne Awurade, ɛno nti ɔde wɔn rekɔ. Ɛno nti, kaa no kɔɔ wɔn anim kakra ara, ɛnna akwanhyia baeɛ. Nsuo biara no pɛɛ.

Kaa no da hɔ no, ɛnna kaa foforɔ reba rebɛtwam. Na ɔtwaa mu kɔeɛ na ɔhunuu sɛ, a, kaa a ɛdi kan no, ɛno na wɔakɔtɔ nsuo no ano pɛɛ no. Ɛno nti, ɔgyinaeɛ ma nnipadɔm no nyinaa si baeɛ. Wɔbaeɛ na aka nnipa mmienu pɛ. Hyɛnkafoɔ no, wɔnhu no, ɛsiane sɛ ɔno ne Awurade.

Yɛpɛ adwensakyera yi. Psalm six verse number five, ɔse there is no repent for the dead, awufoɔ nni adwensakyera yi bio. Saa berɛ a me ne wo mmienu yɛte ase yi na ɛyɛ sɛ yɛpɛ adwensakyera ho kwan. Saa berɛ no ɔkɔmfoɔ no awu. Nnwan ne nsa no a wɔde rekɔ akɔgu no, wɔawu agya wɔn hɔ. Nnwan no koraa awu.

Ɔno nso deɛ ɔse ɔkɔ Mecca ɔkɔ akɔbɔ mpaeɛ. Berɛ a kaa no nyaa akwanhyia no, n'ani so abire no, ɛno nti wɔn a wɔn bɛduruu hɔ no pagyaa no de too kaa no mu sɛ wɔn de no kɔ ayaresabea. Adɔfoɔ, asɛm no yɛ yɛn anigye, ɛyɛ ayerɛhoɔ sɛm. Na yɛde no rekɔ no watɔ muu, ɔntumi nkasa. Yɛde funu no nso ato kaa no mu a yɛde rekɔ mortuary. Saa nkorɔfoɔ mmienu yi, baako adane funu, baako adane emu. Wɔn mu obiara wɔbɛbisa no asɛm ɛsiane sɛ

Ɛno nti ɔsii ne tiri ase. Ɛhɔnom ara na ɔkaeɛ, berɛ a ɔsii ne tiri ase, ɔbɔbɔ mpaeɛ. Nti kaa no hyɛ aseɛ sɛ ɔsan nso bɛtoa so de n'akwaayaresa. Ɛhɔnom ara, mpaebɔ no mu na ɔkaeɛ sɛ, Na yɛnam nnipa mmiɛnsa na ɛforo kaa no, na me deɛ, na saa mmienu no wɔ he? Wɔn a wɔfaeɛ no, ɔka kyerɛɛ no sɛ, Saa nkurɔfoɔ mmienu no, baako pɛ na yɛhuu no, ɛne kɔmfoɔ no.

me ne wo mmienu yɛwɔ mu. Ɛno nti, Madam no hyɛɛ aseɛ sɛ ɔreka asɛm no. Ɔse ɛberɛ a yɛbɛduu mfimfini no, papa no a ɔse ɔyɛ odiyifoɔ no kaa asɛm bi na faa yɛn nyinaa ara, na ɛberɛ a n'ani teeɛ no na ɔnyaneeɛ, ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ baabi a yɛrekɔ no akwanhyia bi rebɛsi.

Na wɔn a wɔte hɔ no hunu sɛ ampa Onyankopɔn ayi ne mma asi nkwagyeɛ mmerɛ so. Onyankopɔn aka asɛm no de akyerɛ me ne wo mmienu. Ɛno nti sɛ yɛbɛyɛ setie ama Awurade asɛm a, anka ɔno bɛboa yɛn. Na ɛsiane sɛ nimdeɛ yɛ apo nti, Awurade apo yɛn sɛ yɛnyɛ adiyifoɔ ne nsɛmpakafoɔ. Wɔapo yɛn sɛ ɛma yenni yɛn asɔfo. Esiane sɛ bere a nna redɔɔso no, nnipa redɔɔso no, na bɔne nso redɔɔso. Batakarifoɔ adɔɔso ama yɛ Kramofoɔ nso yɛhunu papa a ɛwɔ mu. Kootu adɔɔso ama adiyifoɔ no nso yɛhunu papa a ɛwɔ mu. Na odiyifoɔ ne hwan? Odiyifoɔ ne nea Onyankopɔn asoma no na ɔka deɛ Awurade asɛm, na ɔnnye bi mfiri mu, ɔmfa bi nka ho. Ɔno na yɛfrɛ no odifo. Na yɛkan the book of Second Corinthians chapter six verse two. Ebia ɛnɛ a me ne wo ɛrekɛse, ɛnɛ ɛyɛ adom bere ɛma me ne wo mmienu. Sɛ wobetie saa asɛm ɛyɛ awerɛkyekye sɛm yi na wode w'asɛm akɔ so, wode w'adwene adi akyiri a, ebia saa asɛm no ɛbɛyɛ wo awerɛkyekye, ɛbɛyɛ wo nkwagyeɛ ɛho adwuma. Ɛnɛ ɛyɛ adom bere a me ne wo mmienu yɛ kɛse. Second Corinthians. chapter six verse number two ɔno ɛbɛyɛ adeɛ a ɛbɛgye wo mmienu mmienu yɛ kra nkwa ɛbɛpepa yɛn anim suo ama yɛahunu sɛ ampa onyankopɔn nipa ɛwɔ hɔ ebi a saa na efi a wote mu odiifoɔ bi te hɔ ɔka wɔ ahintasɛm a wongye nni ebi a saa na abusua wofiri mu ɛsɔfoɔ bi wɔ mu otumfoɔ a wontie nanso no saa nipa no ebi a obetumi aka wɔ asɛm ebetumi ato wo fam ama watumi anya adwensakyi Na Bible se, Adwene sɛkyerɛ wɔ hɔ ma wɔn a wɔte ase. Na bere no a papa no ka odiyifo no kaa asɛm no, sɛ wɔgye dii a, anka ebia saa Kramoni no, wannya ne ho mark. Na papa no asɛm no a ɔka twaa toɔ nyinaa ne sɛ, Sɛ mitiee a, anka ebia saa pirapira a mogya firi me yayayɛ. Anka manya sɛ sɛ mantie adiyifo asɛm no nti, ɛnnɛ hwɛ me ho apirapira. Sɛ ebia Maram no odii kan tiei a, anka mogya amfiri no. Ɛnnɛ saa ekuro no bɛn na ɛbɛma no ahunu sɛ wanyɛ setie amma Awurade asɛm nti na saa

wobenya nkwagye. Anka ebia saa ɔkɔmfoɔ no wanhyia ne wuo. Ɛnnɛ hwɛ, wɔde ne gyidie akɔhyɛ saa nneɛma no mu, wakɔhyia akwanhyia, ɛsiane sɛ ɔdii aduro bi sɛ ɔbɛtumi ayera afiri akwanhyia bere. Ɛnnɛ wadaadaa ne kra de akɔsi owuo mu. Adɔfoɔ, fa asɛm wei bi yɛ w'abakwasɛm. Deɛ wote no ka yɛ wo nuabɛma Eli. Mma m'asɛm nyɛ wɔ. Ɛno akyiwadeɛ, ebia saa mmerɛ yi mebɛbɔ wo pono mu a, ebia asɛm no woate abrɛ, ebia asɛm no woahu abrɛ, nanso asɛm no ba a, ɛwɔ kwan tenenee so, ɛwɔ kwan foforɔ so a ɔde ba. Fa saa asɛm no bi, ɛno bɛboa ama woanya nkwagyeɛ. Awurade nka wo ho na nhyɛ wo den. Na yɛnhwɛ adeɛ kakra bi, Romans chapter three verse number twenty three. Ɔsɛ berɛ a yɛn nyinaa yɛyɛɛ bɔne nti, Awurade animuonyam abɔɔ yɛn. Ɛno nti yɛbɛtra saa bɔne no mu na yɛahwere yɛn kra nkwa anaa? Yɛbɛtra saa bɔne no mu na yɛahwere obi nkwa anaa? Yɛbɛtra saa bɔne no mu na ama ebinom akɔwie wɔ owuo mu anaa? Adɔfoɔ, Onyankopɔn de asɛm bi asoma wo. Onyankopɔn ama ahoɔden bi sɛ ɛberɛ mu, fa to nnwom koraa na kyekye obi werɛ. Fa to nnwom koraa ma obi nya adwensakra bi.

de kaeɛ. Ɛno nti asɛm no ba a, ɛwɔ ɛkwan biara so a ɔde reba. Ɛno nti deɛ ɛba wo nkyɛn no, fa ɛmu aba, na ɔno na ebia ɛbɛma wo nkwagyeɛ. Ɛno na ebia ɔbɛyi wo afi nsɔhwɛ ne fidie bi a worekɔ akɔtɔ mu no. Ade kye Awurade nka wo na ɔnhyɛ wo den. Na mewɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ wobɛfa asɛm no bi. Ɛwɔ a, na mmom nya ntoboaseɛ na nya adagyeɛ na tie saa asɛm no. Na asɛm no awieeɛ no, wobɛhu.